Central Lairang Lawngtlai, The Lairam Times minin nan kut kan tlaih hna. Thong he kulanga pur zarh thumnak thongpang chimnak kan neih lai caah adi dongh tiang rak ngai cio dingin kan in sawm hna. Thong thantu Mangven Sung. Dohthlennak ah kum li chung ah Chin ralkap zathum sawmruk leng an nunnak a liam. Myanmar ram ah ralhrang nih nawlngeihnak lak an timh thok in dohthlennak a chuah hnu in Chin ralkap zathum sawmruk le pakhat an nunnak a liam. Hi chung ah kul le kua cu bom ilamhnak in nunnak liam mi an si. Tiah Institute of Chin Affairs nih an thanh. Kum thong hi kul le khat ralhrang nih nawlngeihnak lak an timh thok in kum thong hi kul le nga biang rei tlep sawm thum le pakhat tiang ah East Lai ram ah ralhrang ruang ah nunnak liammi thongkhat le zakua sawmkuakua an si. Hi chungah dohthlennak ralkap nunnak a liam zong an i tel tiah ICA nih Pu Hlei Ria tah an thanh. Bom i lamhnak in Chin dohthlennak ralkap sawmthum hrawng an nunnak a liam. Mizapi sawm nga le pali an nunnak a liam i hliamtuar mizapi le dohthlennak ralkap za sawmthum le panga nak tlawm lo an um tiah theih a si. East Lairam khuapi kul chungah khuapi hleinga cu dohthlennak ralkap nih an lak. Nain, vanral le vawlei bawmh ruangah khuami mizapi an kir kho hna lo. Dohthlennak kum le chung East Lairam ah Laimi minung thongkhat le zakua sawm kuapkua an nunnak a liam. Lamzawh lioah ralhrang nih minung pahra an thah hna. Vanlawng kahnak in minung zathum kul le riat an nunnak a liam. Ralphaw ah hmang in minung hleikhat an thah hna. Sii-ai i zat lo ruangah minung kul le li an nunnak a liam. Ralhrang nih tlaih le tlaihhremnak in minung sawmruk le pathum an nunnak a liam. A ruang um loin mizapi zahnih pahnih an thah hna. Biaknak hruaitu minung hlei sarih an thah hna. Bom i lamhnak in minung sawmriat le pathum an nunnak a liam. Dohthlennak ralkap zathum sawmruk le pakhat an nunnak a liam. Paletwa cu Rakhine ram i khum a simi chungah global khumi organization nih an dohkalh. Israel ram Paletwa peng cu ULAAA nih Rakhine ramkulh chung i pengkomh pakhat ah an khummi hi Chinmi dihlak an kan nihsawh a si i fakpi in kan doh tiah Global Khumi Organization GKO nih Pur hleikua ah cathanh an chuah. Paletwa peng cu Rakhine ramkulh ah an ser tharmi pengkaw pariat laki pakhat ah Rakhine mizapi dohthlennak uk hruaitu phu a simi Arakan cozah nih an khumh cang i Rakhine ram phunghrangpi ningin an uk cang tiah Rakhine hrambunh Narendra thawngzamhnak nih por hleihnih ah a langhter. Tualchungmi Chin miphun hna lungtlinnak tel loin Paletwa peng cu Rakhine ramkulh chung i an khumhmi hi Khumi mizapi le Chinmi dihlak an kan nihsawh a si tiah GKO nih an langhter. ULA-AA nih hramhram in Paletwa peng chuh an kan timhmi hi rampi cozah, ramkip cozah, Chinram cozah le a bu rianṭuantu phu hna nih nan kan hngalhpi a herh i Paletwa peng mizapi nih an ngeihmi covo cu ṭha tein kan hunpiak u tiah Global Kumi Organization GKO nih nawlnak zong an tuah. Izlai ram Paletwa peng chung i a ummi ralhrang riah hmun hna cu Rakhine Army nih a liam cia. Thonghnikulli tangkhawng hleili ah khan tlamtling tein an lak i ukhruainak zong pehzul in an kalpi cuahmah tiah theih a si. Chinland ralkap phu hleiriat nih hmunkhat ah cathanh an chuah. Izlai ram chung Chinland ralkap Chinland Council chung te ralkap phu hleiriat nih Purhlei kua ah hmunkhat te ah cathanh an chuah. An cathanh chuahmi cu thonghnih kul le khat ah ralhrang nih rampi nawlngeihnak lak an timh thawk in mizapi hruainak khuapau dohthlennak thawk le ralhrang hramphongnak a dikfelmi Federal Democracy ramkomh kulhsernak kan ram le kan miphun kilven a tlingmi mah te lairelnak he Chinland sersiamnak ah Chin hriamtlai vialte upatnak kan in pek hna. Tulio Chinland chungah Chin hriamtlai khat le khat kar i hmuh thiam lonak, hriamnam in silhnak timhnak, hriamtlai hna le mizapi kar ah lungrualnak a zor le mizapi dohthlennak hnorsuan dingmi nih Chin miphun dohthlennak ah sunghzatlaknak a chuahpi dingmi hi tuaktan ngai a hau. Kannih Chin hriamtlai Pu Hlei Rat nih cun dohthlennak ah Chin hriamtlai khat le khat kar ah i upatnak le Chin miphun lungrualnak he kan i ruahchan zungzal. Cu a si caah khat le khat i hmuh thiam lonak biachim le holhrel thil tuah cu hrial i zuam hna usih law kan ral kha pakhatnak ah chia in dohthlennak tuah usih law Chinland chung pengtlang phun kung hi cu dohthlennak a dih in ramkhel in lam kawl hna usih tiah kan in sawm hna. Chinland dohthlennak hriamtlai dihlak lungrual in kan ralkha do hna usih. Kan Chin miphun le kan ram vawlei runvennak ah kan nih hriamtlai phu lei riat nih cun Chin miphun lungrualnak, Chinland sersiamnak ah Chin miphun mizapi he hmun khat ah zumhtlak tin karhlang ding hi timhcia kan si tiah an thanh. Hi Chin hriamtlai phu hleichiat hna hi Zotung Federal Council, CDF Tonzang, CDF-Matupi, CDF-Kalay-Kabo-Kangaw, CDF-Hakha Central Council, CDF-Thantlang, Lautu Region People Administration, CDF-Lautu, Zophei Ram Council, CDF-Zophei, Maraland Council, CDF-Mara, Paletwa Council, CDF-Paletwa, Mindat Council, Senthang Central Council,

Shingdildil kan Lairam tlangtar in thingkeu zathum leng phun a si. Lai Autonomous District Council LADC nih kum thong hnih hlei nga thokin kum tinte a hman tawnmi Green LADC Day cu pur hlei sarih ah hman a si i National Highway 02 Longtlai le Kawlcaw karah thingkeu zathum leng phun a si. Thingkeu phun hlan ah i hmuhtonnak CEM office tual ah neih a si i Executive Secretary Pu Kelal Thanzar Hruai nakin Chief Executive Member Pu Enza Ngur nih cun ṭhanchonak phunphun ruangah thing le mau tuhmawng hna an rawk kokek puicim phunphun a tam Ramnung le vawlei humhaknak ah thingphun chap a fehfuan tiang zohkhenh hi a mikip rian a si. Ramkulh cozah nih kumtin thingkeu phun in Green Mizoram Day a hman bantukin LADC ram chungah Green LADC Day hman a si ve hi lunglawmh awk ngai a si. Zalam kiang hinghno tete mu ok a tam thluahmah mizapi zong i thingkeu phun le zohkhenh hi kan rian cio ah chian hau si tiah somnak bia zong a chimchi.

Midingfel auto driver Pu Henry nih a passenger nih philhmi tangka singhleng ah a pek hna. Myanmar ram Rakhain ramkulh in Rakhain mi Mizoram Longtlai ah cholet pawl nih auto rickshaw ah singhleng ah in an philhmi cu driver Pu Henry Lalhmingmuana nih tlamtling in a pek ṭhan hna. Pu Henry nih

Hi bantuk in midingfel auto driver an um hi LAROA nih kan uang thlar i hmailei ah lamthluan tluan diamnak ko se tiah LAROA zung nih upatnak an langhter. Myanmar ralhrang rakhain ramkulh kahdohnak ruangah a luancia kum thong hnih kul le thum thok khan zalampi a rak phi cuca rakhain ramkulh mizapi eidin ding hna cu India ram Mizoram ah an lak i East Lairam Paletwa peng in tilong in rakhain lei ah an luhpi.

Biangeh ruangah kumthum chung rian ṭuan ngol a si hnuah tluang tein an ṭuan cang lai. Bualpi, Saisihchuak, Pangkhua, Sangau, Rot nih a pal dingmi ram ngei hna i report ding in Mizoram cozah zung nih nawl a chuah cang. Sangau cu Saisihchuak lampi tuahnak dingah hin kumthong hnih kul le khat ah khan Donor Ministry nih cun NEC hmangin khor sumruk leng a pek. Kum hnih chung BRTF nih rian hram an domh khawh lo caah tangka pekmi khur sawmruk leng cun Central cozah nih an kan chuah ṭhan. Cu hnu ah donor consultative meeting ah chim dingin donor secretary le minister sinah pehzul dingin ka nawl lengmang hna. Parliament sison voi hnih biahalnak ka ngeih. Ṭuanvo ngeitu nih BRTF Chief Engineer Mizoram cu transfer dingin ka nawl i an transfer. Hi bantukin TBSPS Defense Road pehzul kho ding le compensation harsatnak silnal a si khawh lai hi lunglawmh awk taktak a si tiah an langhter. CYMA hruaitu nih Myanmar ralzam hruaitu hna biariahnak an neih hna. Central Iang Mizo Association nih Pur Kulzan lei suimilam pahnih CYMA hall ah Myanmar ralzam hruaitu hna auin biariahnak an neih hna. CYMA Vice President Professional Lalnuntluanga hruainak in biariahnak CYMA President Lalhmachhuana nih cun Mizoram ah ralzam ummi hna dirhmun kongah biariahnak thar ngeih a tha kan ti i nan umnak kem cio zongah biariahnak ngei ulaw miphun le phun teng hoih in cawlcanghnak zeihmanh tuah hlah u tiah a ti hna. CYMA president nih cun ralzam hi kan unau nan si caah harsatnak an tonmi bawmhchanh hauhnak ah CYMA nih cun a bawmh peng lai i a thlahthlam lai lo tiah a chim. Aizawl DC Siatpuia nih cozah i shit hruainak phunphun a chim CAD SB SP Lalrinawm nih cun India rammi lawng nih neih khawhmi a darkar driving license ti bantuk neih timh lo ding le rithaisi he chawletmi he i sengtleih lo ding in a ti hna. VL Vora Ralte Assistant Commissioner Excise and Narcotic Department nih ralzam pawl cu rithai laka i fim kan ding le rithaisi dohnak ah ṭuanpi ding in a sawm hna. CYMA General Secretary Malsawm Lenan nih a langhter ning ah Mizoram ah Myanmar ralzam minung thongkul le thong sarih le zasarih le sawm nga le pakhat an um cozah khokhan ning in ralzam nih temporary ID card nei dih ding asi hi cana hin Aizawl le Mizoram kem zeimazat um ralzam hruaitu hna le thonghni kul Myanmar ram General Election ah NLD MP ralzam zeimazat zong an itel Lairam cozah CEM hlun pathum quota an chuak. Lawngtlai bypass road sernak ding tangka tlau bangmi kongkau ah Pur Hleiriata Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CEM hlun pathum hna cu Special Court Prevention of Corruption eka an chuak.

zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh ah kan i tong ṭhan te hna lai.